गजब के नजारा छै अपन मिथिला कम छै कोनो चीज से यौ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट छै और एकर रिजल्ट की हेतै से वहां सबके पता चलत देखियो बाढ़ के प्रकोप देख लियो सामने ओ स्कूल पानी में डूबल छै एने तक किछु राहत शिविर के काज सेहो चलि रहल छै हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब की हाल चाल आशा करै छी अहाँ सब स्वस्थ हैब मस्त हैब जबरदस्त हैब और अहाँ सबके स्वस्थ मस्त जबरदस्त भेनाइ जरूरियो छै तऽ आइए सात अक्टूबर और सात अक्टूबरके हम आबि गेलहुँ हँ अपन गाँव की आनन्द छै आहा साँसो लै छियै तऽ एकदम फ्रेश हवा जा रहल छै तऽ छओ अक्टूबरके पहुँचलहुँ गाँव रातिमे आइ छै भोर सात अक्टूबरके भोर और सात अक्टूबरके भोरके हम एखन जायवला छी किरतपुर बाढ़िके जे भीषण हाल छै अपन मिथिलामे ओहिमे से एगो जगह किरतपुर सेहो छै किरतपुर प्रखंड छै एतऽ बाढ़ि अपन कोहराम मचा रहल छै तऽ किछु जे हमरासँ भऽ पेतै ओतऽ जाकऽ ओतुका आदमीसँ भेँट घाँट कऽ कऽ कनि एगो होइ छै ने कि सान्त्वना देनाइ जे हमरासँ भऽ पेतै से हम करैके लेल जा रहल छी किरतपुर एखन फिलहाल छी घरपर जा रहल छी आब स्नान करब स्नान केलाके बाद निकलब एतऽसँ किरतपुरके लेल देखायब पूरा ब्लॉग बनल रहू ब्लॉगमे नहा के भऽ गेलहुँ हँ रेडी गाड़ियो निकलि गेलै हँ देख लियौ आओर जा रहल छी एतऽसँ पहिले सामान लेबै दोकानमे ओहिके बाद जायब चलू पहिले गाड़ीमे बैसै छी चलू रोहन बाबू देखियौ पहुँच गेलहुँ हम दोकान आओर सामानो सब लोड भऽ रहल अछि हमर सबके गाड़ी में पाछू पूरा डिक्की में सामान भर गए पानी के बोतल रखलिए है आगू मोमबत्ती है बाकी है रोहन बाबू रुकल छे एगो स्टाफ हथिन वो जथिन कनी आगू तक तो उनको लो जबन ये हमारा गाँव के लुलुआ चौक लुलुआ चौक पार कऽ के जबाक के हमरा सबके सीधे बेनीपुर तक यह रोड पर जबाक छे बेनीपुर के बाद रोड चेंज करे के छे चलू देखायब सबटा बनल रहू रुकलथि हँ रोहन बाबू ईंधन लैके लेल देख लियौ इंधनो जरूरी छै गाड़ीके हँ हँ जीरो छै दियौ ने कोनो बात नहि इंधन लेलाके बाद फेर हमसभ बढ़ब आगू एखन हमसभ छी मझौरा चौकपर बेनीपुरमे नहि हमरा सबके आसेपुरमे ई रोड छोड़ेके यऽ आओर आशापुरसँ देखियौ लऽ रहल छी लेफ्ट अलीनगरके लेल फेर अलीनगरसँ छै रोड सीधा ई रोड देखियौ रोड नए बनलै हँ एकदम जबरदस्त रोड बनलै हँ आओर ई रोड हमरा सबके भेटल रहै आशापुरसँ आओर अलीनगरसँ एखन हमसब चारि पाँच किलोमीटर आगू छी आओर एतऽसँ हमरा सबके लैके यऽ लेफ्ट लेफ्ट लऽ कऽ एमहर हमसब निकलि गेलहुँ हँ पाली बजार क्रॉस कऽ रहल छी हमसब

अभी कनेक प्रोजेक्ट पे दिन- काम चलि रहल छै हाँ हाँ और कनेक दिन में पता चल जायत कि हाँ। कई पर काज चले छै बहुत बड़ा प्रोजेक्ट छै और एकर रिजल्ट की हेतै से वहाँ सबके पता चलत हाँ। फिलहाल जा रहल छी किरतपुर ने किरतपुर रहे पहले ई घनश्यामपुर रसियारी तरफ ई रोड जा रहल छै कनेक देर में हम सब पहुँचे वाला छी और किरतपुर से कनी आगू रसियारी के तरफ में छै ओ जगह देखियो बाढ़ के प्रकोप एरिया में एलिए आ देखेनाइ शुरू भऽ गेलै पानि कते छै देख लियौ पता नहि कोन नदी छै लेकिन पानि बहुत ज्यादा छै आओर हमसभ पुल पर छी जा रहल छी गूगल मैप के सहारे ई जे बाढ़ि एलै हँ एखन मिथिलामे एहिमे एम एस यू बाढ़ि पीड़ितके लेल भगवान जकाँ काज कर रहल छथिन मतलब जगह जगह पर कैंपिंग कऽ कऽ बाढ़ि पीड़ितके मदद हर संभव मदद पहुँचेनाइ खेनाइसँ लऽ कऽ दवाइसँ लऽ कऽ हर चीज एम एस यू कऽ रहल छथिन तऽ एम एस यू के कैम्प छनि ई कमला बाँधपर ओतय जा रहल छी हमसभ ओतय हमर सभके एगो भाइजी छथिन बगलके रमेश भाइजी हमरा कहलखिन एतय आबि जाउ तऽ ओतय जायब आओर ओहिके बाद जे ई राहत शिविरके जे सामान छै जे हमरासँ जुटि पायल ई नहि कहब जे हम बहुत पैघ ई कऽ देलियै ओ कऽ देलियै हम किछु नहि केलिए हम मतलब जीरो पॉइंट वन वन वनो परसेंट नहि केलिए लेकिन हँ जतबी अपन सामर्थ्य रहए आओर भेल जे करियनि हुनका सबके लेल जे परेशान छथिन एखन तऽ ओ लऽ कऽ हम ओतहि जा रहल छी एम एस यू के कैम्प पर चलू देखाबै छी बाकी ई जे सामने हमरा रोड यऽ सेहो देखा दै छी ई कोनो बाँध छै देखियौ इएह बाँध पर एखन हमसब जा रहल छी कमला बाँध एकरा कहल जाइ छै आओर इएह बाँध पर आगू छनि एम एस यू के कैम्प एखन एतऽसँ लगभग छओ सात किलोमीटर आगू आ व्यू देख लियौ गजबके व्यू छै आओर इएह बान्धपर हमसभ जा रहल छी इहो सबमे पानि आयल रहै भयंकर किया तऽ ई जे धानके खेत छै ई पूरा मटिया छै मतलब माटि एहिपर जे पानिमे माटि आबै छै ओहि सब पर पूरा आयल छलै ई एखन पानि इम्हर सुखेलै हँ आगू हमरा सबके नजर आबि रहल यऽ एतयसँ कि भयंकर पानि छै देख लियौ सामने ओ स्कूल पानिमे डूबल छै एखनो तक डूबल छै और जे देवाल पर हम सब देख रहल छियै जते एखन पानी छै ओहि से लगभग चार पाँच फीट ऊपर रहे पानी नजर आबैत है पानी के दागी अहाँ सबके स्कूल के की हेतै मिथिला के भविष्य के सबटा अंधकार में छै सरकार सुतल छथिन मैथिली मैथिली मिथिला मिथिला हमसभ करै छियै लेकिन की हेतै मतलब हर साल बाढ़ि आबै छै आओर अपन मिथिलाके दस साल पाछू लऽ कऽ चलि जाइ छै इंफ्रास्ट्रक्चरमे इसकुलमे हर चीजमे हर चीजमे दस साल पाछू लऽ कऽ चलि जाइ छै आओर जे बिहार सरकार छथिन ओ सुतल छथिन हुनका निन्दे नहि खोजि रहल छनि मिथिलाके लेल मतलब निशब्द छी जे एखनो तक ई सब चीजके झेलऽ पड़ि रहल यऽ देखियौ सामने पानि देखा रहल छै रुकू देखियौ देखियौ पानि पूरा ई बाढ़िमे डूबल क्षेत्र छै पूरा देखियौ ई मंजर पूरा बाढ़िके पानि छै आओर हमरा पता लागि गेल लागि रहल यऽ कि पूरा कोनो गाँव एरिया छै जे गाँव एखन बाँध पर आबि कऽ ऊपरमे बसलखिन हँ सभगोटा एतऽ रहि रहल छथिन सभके माल जाल पशु पक्षी जे भी छै सभ अपन ऊपर लऽ कऽ एलखिन आओर ई पूरा गाँव विहीन भऽ गेल छै देखियौ अपन मिथिलाके आदमी सब एहिना बाँध पर खोपड़ी बना कऽ रहैके लेल मजबूर छथिन किया तऽ हिनकर गाँव हिनकर घर सबटा डूबि गेलै एहि बाढ़िमे देखियौ इम्हरो पूरा पानि बाढ़िके

हमरा सबके जाइके एम एस यू वलामे आगू राहत शिविर एहन बहुत छै मतलब की कहू देख कऽ निशब्द छी जे देख रहल छियै कि लोक कते परेशान छथिन कते त्रस्त छथिन एहि जिन्दगीसँ लेकिन की करतै रहऽ पड़तनि रहै छथिन लोक मैनेज कऽ कऽ कहुना बच्चासभ ओहिना रोडपर मतलब कखनो काल कहियो कि एगो जादूके छड़ी देतै जेना घुमैतियै सभटा चीज ठीक भऽ जेतै ओ पॉसिबल नहि छै खैर ई स्थिति छनि लोकके कि किछु बाँटै लए एलखिन हँ एहि ऑटोमे आओर ऑटोके पाछू भीड़ देख लियौ की करतै लोक मजबूर छै आओर हम बहुत सब हमसभ पहुँच गेलहुँ सामने एम एस यू के बार राहत सामग्री वितरण ए, रमेश भाई छथिन चलू अब चली पहुँच गेलहुँ हँ एहि जगह पर आ सीधा अहाँ सबके लऽ कऽ चलै छी एम एस यू के जे बेस कैंप छनि ओतऽ आओर मिलबाबै छी सब गोटा से खुशी के बात एहन विपत्ति में अहाँ एलिए बाढ़ि प्रभावित क्षेत्र में लोग के मदद के हमरा लिए भगवान ओहि लायक बुझल नहीं नहीं बहुत बहुत अहाँ के धन्यवाद के पात्र छी बहुत क्रिएटर छथि मिथिला में लेकिन एखन तक एखन तक एहन तरहके पहल दुए तीन टा क्रिएटरके माध्यमसँ भेटल एखन कुन्दन जी आयल छलाह नवनीत जी अहाँ एलहुँ एहन तरहके सोच सब क्रिएटर जे मिथिलामे अहूँ तऽ मिथिले मैथिलीके लऽ कऽ आगे बढ़लियै हन हिन्दीके तऽ लऽ कऽ बढ़लियै ने मिथिलामे यदि विपत्ति एलै हन अहूँ सबके कर्तव्य बनैया जे आम जनताके बीचमे पहुँचे ने ई बातके

एहिमे हम कहलियै हँ कि हमर मिथिले टा दस साल बस पाछू बस जाइए। बस दस साल नहीं श्रीमान हम सब तो आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे छी पता नहीं अमृत काल के यह व्यवस्था होए जे हम सब दहा जाए आ सरकारी तंत्र फेल आर छै आर छै हम तो अहाँ के आभार व्यक्त करे छी जे एतऽ के सरकार हमरा सबके अखन तक सुध लेला नहीं ले जे मालिक अहाँ जिंदा छी कि नहीं छी बताओ सड़क पर फोटो घिचा के नेता चल जाए छे लेकिन अंदर नहीं जाए छे एत चौदह वर्षीय बच्चा के अहाँ के पानि में दहा गेल छे ओकर अड़तालीस घंटा के बाद लाश भेटले सब भेटले कोन में कोन में ओकर सब केना भेटते तै के लेल एक बेर एतुका विधायक के प्रयास नहीं भेटले हैं लेकिन चार लाख का चेक लेल पानि कम हेते ना हमरा बुझा सैकड़ो के लहास मिलते बताओ गुप्त लहास सब चेंज के पीछा में निकल रहल चले गेले अब अनुमान लगायल जाए जे यदि पानिक स्थिति कम हेतै जखन धरातल पर पानि औतै जमीन के जे भी घास पात देखा लगतै हमरा सबके ई अनुमान है कते राहत मिलतै कते लवारिस बॉडी हमरा सबके देखबा के भेटत बत्तीसटा गाम ध्वस्त भऽ गेल छै पानि छै हमर सबके कैंप हमर सबके महासचिव महोदय छै वीरेंद्र जी के नेतृत्व में हमसब सब गोटे काज कऽ रहल छी आठ दिन नौ दिन से लगातार तमाम कार्यकर्ता नौ दिन हमरा सबके भऽ गेल घर छोड़ला। हम देख रहल छी नौ दिन से दुर्गा पूजा एते बड़का पर्व होइ छै हमसब घर छोड़ि कऽ एतुका लोग के सेवा में लागल छी लेकिन एक बात के खुशी है जे दुर्गा पूजा पंडाल में कुमार बटुक खाए छे त हमहू सब कुमारे बटुक का देवी सजनो सब के हमर ई नवरात्रा बुझियो त एक सही मायने में अ, हमर सब के सार्थक इहे दिखाई दे असली रहल है। पूजा छै भाईजी हाँ, इहे हम सब असली लागल छी भाई आप देखियो सरकार सात हजार रुपया दे छै रौनिक भाई अहूँ सामान अनलियै महंगाई के स्तर जनै छै सात हजार रुपया के कोन नैतिकता छै ई नीतीश कुमार से प्रश्न रहते आइयो के हम की कहू निशब्द छी एहिसँ पहिलेहो वीडियो बनेलिए ताहिमे कहलिए कि एखन हमरा सबके एकजुट भऽ कऽ जे बाढ़ि पीड़ितके मतलब जे संभव मदद हुए से करू बादमे सरकारके जगाएल जेतै मिथिलाके लेल सुति रहल छथिन ई दुर्भाग्य छै ने भाय पचहत्तर वर्ष से ईद बकरीद छठि दिवाली दुर्गा पूजा तक बाढ़ियो पर्व हमसभ मनाबी आइ हमरा एकरा रोके के लेल ने हाई डैम के निर्माण भऽ रहल है ने बाढ़ि बिजली रौदी संकट के स्थायी समाधान भऽ रहल है हमर कृषि आधारित जे भूमि है तकर कोनो उचित रोड मैप नहि छै हमरा हमर अनाज पर एम एस पी नहि मिल रहल है भाय तऽ आब हम सब तऽ अमृतकाले मे जी रहल छी ने कोन अमृत काल छै से तऽ पूरा लोक देख रहल पूरा देश दुनिया देख सामाजिक रहल दुनिया आब छिपल नहि छै देख रहल छै

अनाज तरले हां कते माल जाल पान और मखानक माला हुनका मखान के माला दऽ दियौ ने पाक दऽ दियौ वएह में तिरपित जाय जाय हर हर महादेव करऽ लगै छै कामर उठा के ये बताओ एहन स्थिति एखन मिथिला में आयल छै हुनकर ई क्षेत्र छियै मुख्य क्षेत्र छै एतय से लीड केने छलखिन लीड- आ ओहि क्षेत्र में देखियौ अतुका बाईस बत्तीस टा गाम लगभग जे आंकड़ा अछि तबाह छै जाहिमे एखनो जेबै अहाँ

हमरा सभक सहयोग करू अहाँके एक एकटा सहयोग एक एकटा आर्थिक आ राशनके सहयोग आम जनगण तक पहुँचै छै अहाँ आ आन वीडियोमे देखने हेबै पब्लिक ओपिनियन भी हे मिथिलावासी एहि प्रलयकारी अ, विनाशकारी जे हमर सबके स्थिति छै ताहिमे आगाँ आबि कऽ मदद करू बड्ड आदमी भी स्थापित छथि हुनकर पुनर्वास केंद्र जाइत जाइत अहाँ सब हमर सबके सहयोग करू इएह विनम्र आग्रह अइ और मिथिला स्टूडेंट यूनियन मतलब देख हमर तीन बेर हमरा रोइया भटक गेल पूरा देख के जे एतुका हम हाल देख रहल छी और जे ई सब काज कर रहल छथिन सुते के जगह नहीं छन भरि रात मच्छर काटे छन पिए ले पानी नहीं छन खाए ले खेनाई नहीं छन नून रोटी आ प्याज खा के ई सब लोग के सेवा कर रहल छथिन ई सब पैघ बात कोन हेतै पता नहि केना नहि रोम रोम सिहरे छै एतऽ के नेता के जे नेता पर एतऽ के जनता डिपेंड छै ओकरा आँखि में आंसू किया नहीं छै किया नहीं हो कान रहल छै किया नहीं ओकर अपन बच्चा जका आन बच्चा के दर्द बुझे छै ई प्रश्न तऽ बुझैत रहते और मिथिला के लिए सदैव यह चिंता के विषय छै भाई और यह छन हिनकर सबके मेन राहत शिविर टेंट एतयसँ सब जगह ईसब करै छथिन ट्रांसफर आगुओ छनि हिनकर सबके किचन और इम्हरो छनि किचन एहि बांध पर किरतपुर में चल रहा है जरिसो में चल रहा है सहरसा के जमालपुर भूगोल में चल रहा है और किरतपुर में हमार कैंप चल रहा है और ये हमार ढंगा बेस कैंप में बेस कैंप बेस कैंप ये जतऽ सब सामान जाए और अगर क्यों चाहे छी कि हिनका मदद करियन तऽ हम इनकर बारकोड डालि देब एहिपर और अगर केओ सामान से मदद करऽ चाहै छी तऽ जगह पर आबि सकै छी कोनो संगठन के साथी से अहाँ मिल कऽ हुनका पर्सनली फोन कऽ कऽ राशन मुहैया करवा सकते राशन मुहैया करा सकै छी नहि अगर पाई से मदद करऽ चाहै छी तऽ हम इनकर डालि देब क्यू आर कोड अहाँ सब ओहिपर भारी से भारी संख्या में मदद कऽ कऽ और ई जे ई सब काज कऽ रहल छथिन हिनका सफल बनबियौ आब हमसब निकलि रहल छियै एतऽसँ रोहन बाबू गाड़ी घुमा रहल छथि भाईजी सब लागल छथिन पूरा देख लियो बाढ़ के मंजर और ये मंजर में हर तरीका से भाईजी सब हर संभव मदद सबके करे छथिन इम्हर आदमी सब रह रहल छथिन निकल गेलो हम सब बांधा चौक किरतपुर से जे स्थिति छै जे भयावह स्थिति छै मतलब बता नहीं सके छी पानि के स्तर कनी कम भेले हैं लेकिन ओहि पानि में जे आब बदबू छै महक छै क्या तो बहुत चीज में कीड़ा मकोड़ा माल जाल के में मतलब मरल छथिन ओहिमे कतहु ने कतहु धसल छथिन ओहि पानिमे ओ बदबू जे छै ओ आब एगो महामारीके रूप लऽ सकैए तऽ एखनो कहबनि सरकारके कि कमसँ कम ब्लीचिंग पाउडर आ चूनाके व्यवस्था कऽ दियौ देख लियौ फेरसँ एकटा सुन्दर रोडके नजारा घर जाय कालमे बतेलहुँ अहाँके बाढ़िके बारेमे देखेलहुँ ओतुका बाढ़ि पीड़ित लोक सबके आओर इएहके सङ्ग कऽ रहल छी अपन एहि वीडियोके तऽ खत्म मिथिला स्टूडेंट यूनियन फेरसँ अहाँके हायर सब सलामी दऽ रहल छी कि हम जहन ओतऽ गेल रही तऽ हमरा तीन चारि बेर रुइयाँ भटकि गेल रहै ओ मंजर देखिकऽ ओहि मंजरमे ओ सब ठाढ़ छथिन आओर हर सम्भव मदद कऽ रहल छथिन बाढ़ि पीड़ितके लेल दवाइसँ लऽ कऽ खेनाइ तक ए टू जेड चीज मतलब निशब्द छी हम ओतुका मंजर देखिकऽ आओर कखनो कालके बहुत खुशी होइए कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन जेहन एगो लीडर भेटल हँ अपन मिथिलाके जे हर सम्भव मदद करै छथिन पीड़ित लोक सबके बाकी हम हमरासँ जतेक भऽ पाएत हम साथ छी अहाँके आइयो जे भेल जतबी भेल ई नहि कहि रहल छी कि हम बहुत किछु कऽ देलियै किछु नहि हम जीरो पॉइंट जीरो जीरो वनो परसेंट नहि केलियै लेकिन जे भेल केलहुँ आओर हमेशा करब बाकी अगर ई वीडियो अहाँके नीक लागल तऽ वीडियोके लाइक कऽ दियौ चैनलके सब्सक्राइब कऽ दियौ फेसबुकपर फेसबुक पेजके फॉलो कऽ दियौ जते तक भऽ सकै वीडियोके शेयर कऽ दियौ भाय बहिन दोस्त महिम सब गोटासँ आगू की कहब जय मिथिला जय मैथिली